Күндү төрөппүттэр, эһиэхэ анаан биһиги билигин кинигэлэри билиһиннэрэн саҕалыыбыт. Элбэхтик ыйытыылар киирээччилэр оҕону ханнык кинигэннэн, хайдах кэпсэтэн сайыннарыахха сөбүй диэн. Онно анаан дьэ биһиги бастакы сиэрийэбитин саҕалыыбыт. Ол курдук, уһуйаан саастаах оҕолорго, ол эбэтэр оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго анаан Бу маннык кинигэлэр бааллар. Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолор биллэн турар, бу аан бастаан саҥарар оҕолор, онон кинилэр тулалыыр эйгэлэрин билэ үөрэниэхтээхтэр. Дьэ, холобура, бу онно аналлаах наһаа үчүгэй кинигэ баар «Мин дьиэм» диэн. «Мин бастакы тылларым» диэн кинигэ. Манна холобура бу көрдөрө-көрдөрөҕүт, наһаа үчүгэй ойуулары көрдөрө-көрдөрөҕүт, бу куоска, Бу сибэкки, бу чаһы, бу массыына диэн көрдөрөн кэпсиигит уонна оҕолору кытта кэпсэтэҕит. Оҕолору кытта кэпсэтии наһаа суолталаах оҕо саҥара үөрэнэригэр. Онтон оҕо саҥара үөрэннэҕинэ, дьэ ханна ханнык баҕарар эйгэҕэ кини ситиһиилээх буола сайдыан сөп. Онон аан бастатан оҕону кытта кэпсэтэр буолуохха наада. Ол курдук өссө бу түөт араас маннык сериялэрдээх кинигэлэр бааллар. Холобура бу оҕуруот аһа, отонноох үүнээйилэр, дьиэ кыыллара, тыа кыыллара диэн. Дьэ манна холобура арыйа-арыйа эмиэ көрдөрөбүт, хайаан даҕаны оҕо ойуулаах эрэ буоллаҕына кини өйдүүр. Онон бу холобура ыт, собака диэн нууччалыы да икки тылы баһылыырга туһалаах куоска, кошка, ынах, корова диэн маннык көрдөрө-көрдөрө биирдии тылынан, биирдии бу өйдөбүлүнэн кинилэргэ маннык биллэрэбит. Холобура манна тыа кыыллара диэн туспа киирбиттэр да. Кырса, киис бу төрөппүттэргэ олус туһалаах Тоҕо диэтэххинэ, сорох-сороҕор төрөппүттэр бэйэлэрэ икки тылынан эмиэ кыыл аатын билэллэрин, бу отон аатын, оҕуруот хайдах ааттанарын эмиэ билбэт буолааччылар. Онон төрөппүт оҕотун кытта дьарыктанарыгар итинник кинигэлэри бааллар. Ону таһынан бу маннык түүт кинигэлээх сериялэр тахсыбыттара. Холобура бу Көтөрдөр диэн. Дьэ бу сериялэргэ буллаҕына хоһооннордоох, таабырыннардаах, ыйытыктардаах уонна кэпсэтэргэ дьэ ыйытыылар ол бааллар диэн буоллаҕа. Дьэ холобура бу көтөрдөрү арыйдахпытына биһиги бу манна хартыынатын көрдөрөбүт. Бу Каккан диэн кини нууччалыы бородатая неясыть Онтон английскайдыы Great Grey Owl диэн. Бу английскайдыы эмиэ нууччалыы эмиэ бу көтөрдөр ааттарын билэҕин, ону таһынан кэннигэр бу төрөппүттэргэ анаан бу хаххан диэн тугуй Саха сиригэр ханна сылдьарый, ханна олохсуйар көтөрүй, ону таһынан хаххан туһунан хоһоон, он таабырын, ыйытыылар. Дьэ ол курдук Оҕону кытта эһиги толору кэпсэтэн, бу хаххан диэн тугун кимин билэрин билэригэр олус туһалаах хартыыналар буолаллар. Холобура бу тоҥсоҕой диэн итинник Саха сиригэр олорор көтөрдөр бары киирбиттэр. Уонна буллаҕына бу эмиэ ойуур кыыллара диэн эмиэ итинник Бу арыйдаххытына эһиэхэ бу маннык хартыыналар бааллар олус улахан ойуута бу дьиҥнээх курдук холобура бу кырсадей песец Arctic Fox диэн дьэ бу кырса саха сирин тундратары үөскүү тундратыгар үөскүүрүн туһунан иһиги кэпсиигит уонна дьэ кэп Бу э, хоһоон эмиэ ол курдук э, бу серияҕа барытыгар инник хоһоон үөрэтэн аны хайдах оҕону э, ты оҕоҕо тылбаайын сайыннарабыт диир буоллахха хоһоон үөрэтиэххэ наада өйтөн кини төһөннөн элбэх өйтөн хоһоону билэр этэр хоччоннон кини тыла баай буолар тыла төһөннөн байар хоччоннон толкуйдуур ньымата киэҥ улахан уонна дириҥ буолар сөп онон бу хоһооннорун ойузуус үөрэтэр олус үчүгэй онтон бу буоллаҕына дьэ бүтэһик бу манна серията буолар эрээри бу үһүс кэпсээн эрэбин бу Киистэ кэпсээнэ диэн сөп. Бу манна буллаҕына, бу Николай Рязанскай диэн Амма Сулҕаччы нэһилиэгэр олорор худуоһунньук хартыыналара киирбиттэр. Бу хартыыналар буоллаҕына, дьэ араас тиэмэннэн. Холобура, бу манна күммүт хаһан тыгарый диэн. Бу манна медиа күммүт хаһан тыгарын ардах түһэрин туһунан кэпсэммит хоһоонноох, өс хоһоонноох, таабырыннаах хартыына уруһуйдарын көрөн кини кэрэни сөбүлүүргэ үөрэнэр эрэ буолбатах. Ону таһынан бу саха омуга, саха дьоно олоҕун дьаһаҕын хайдах кини олорбутун туох дьиэлээх-уоттаах дьонун-сэргэтин көрөргө үөрэнэр. Дьэ, ол курдук кини эмиэ бу олох-дьаһах диэххэ. Бу серия онтон бу манна буллаана геометрическэй бөгүүрэлэр. Дьэ, бу үс муннук диэн, көнө муннук киэн бу ромб хайдах быһыылаах буоларый дьэ манна эмиэ бу таабырыннардаах хоһооннордоох олус баай ис хоһоонноох сериялар буолаллар дьэ билиҥҥи кэмҥэ саҥарарга кыһалҕалаах оҕолор наһаа элбээтилэр диэн элбэх педагог элбэх иитээччи учуутал бэлиэтиир онуттан ол Кэпсэтии аҕыйаҕыттан эмиэ буолуон сөп араас биричиинэлээх, ол эрэн ону сайыннарыахха сөп. Хайдах сайыннарарга бу сахалыы, хайдах ону онно үлэлииргэ логопедтар анаан таһаарбыт кинигэлэрэ баар, саҥара үөрэнэбин диэн. Бу манна буоллаҕына, дьэ, холобура, хайдах баран иһиэхтээҕий ол сайыннарыыта да аан бастаан бу тыллары билиһин көрдөрөбүт, ойуулары көрдөрө-көрдөрө тылы этэбит. Онтон буоллаҕына бу ол э, тылларынан кини кэнники э, тугу гынарый э, диэн ону тыынарга эрчиллиигэ ханнык э, хартыыналарынан холобура бу тыыныыга эрчиллиилэр ону ити э, хаарык үрэргэ Чүмэчи үрэргэ хайдах туттарый, да хайдах үрэрий, ол оннук тыына үөрэтэҕин. Ол эбэтэр бу маны бартын оҕо оонньуу оонньуу анал ньыманнан дьарыктанар. Онон холобура киһи төрөппүт барда биллэн туран ону билбэт, логопед буолбатах. Онон бу бэлэм тугунан кинигэннэн туттан бүтэһитиһэҕэр тиийэн оҕо бу хартыынанан кэпсииргэ үөрэнэригэр тиийэбит. Сөп. Уонна буллаҕан оттон билигин олус тоҕоостоох бу детям о микробах диэн бу кинигэ буоллаҕына оҕо микроб диэн тугун билиэхтээх бу маны ааҕан уонна илиитин сууна тараана ханна микроб баарын дьэ көрүөхтээх бу хартыынаҕа ону бу билиҥҥи дьаҥ-дьаһах кэмигэр бу олус суолталаах буолан тахсар тоҕо диэтэххэ Дьэ, бу холобура сууйбакка эрэ, аһы туттуу, илиини сууммакка эрэ киһи ыалдьыан сөп диэн дии. Бу өссө быйыл Хотурутааҕыта, это быйыл болуду Хотурутааҕыта ааҕар кинигэтэ диэн таҕыста. Бу иккис таһаарыы буолар. Бу манна буоллаҕына, дьэ, сахалыы саха Суруйааччыларын эрэ буолбакка, араас норуот остуоруйалара, кэпсээннэрэ киирбиттэр. Дьэ, бу манна буоллаҕына сахалыы тылынан тылбаастанан сүрүн омуктар холобура нуучча омугун эбэтэр атын дааны француз омугун остуоруйаларыттан хоһооннор киирбиттэр. Бу оҕону ааҕарга ааҕан, тэҥҥэ ааҕан кэпсээн кэпсээн, сайыннарарга олус эмиэ киэҥ ис хоһоонноох кинигэ буолар. Онон оҕону кытта тэҥҥэ кинигээтэ ааҕыҥ, сайдыҥ, тылын баайын кэҥэтиҥ.